Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу көн темасы тапшыруы студиядә Рошни Сибатова. Бүген безнең кунак Татарстанның һәм Башкортстанның от казанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Э, Ришат Түбәнкамага син ике көнлек концерт белән килдең. Гомумән, быелгы программа ул нинди, аның эчтәлеге турында сөйләп кит әле. Э, хәерле сәгатьтә исәмсез. Э, чыннан да без никадәр зур яллардан соң Түбәнкамага ниһаять килеп җиттек. Быелны инде без яратканым бер генә дип концерт программасын атадык. Чыннан да менә Концертта да мин әйтеп уздым инде, бу тормышта менә чын кыйммәткә ия булган нәрсәләр күп түгел икән, аңладык шушы вакытта. Ә, иң мөһиме ул сәламәтлек. Һәм инде туганнарыбыз якында менә шушыларны э, шушы дөнья куабыз дип, э, никадәрдер онытылып та китеп э, яши башладык бит инде. Ә менә шушы

Без дә тамашачыларны сагындык. Менә без гастрольдә йөрибез, көндә кайчан ял була инде, кайчан менә хәзер җәй җитә инде дип йөрибез. Менә теге елны менә бер ел якын, якын ял иттек без. Һәм инде концертлар сагындырды. Тамашачылар белән аралашу җитми башлады. Менә тамашачылар да концертка инде бөтенләй икенчеләй киләләр. Бөтенләй икенче караш. Шуңа карамастан, менә бу зур

Ришат, менә тапшыруга әзерләнгәндә синең турында берничә материал белән таныштым, интервьюларны укыдым, анда журналистлар синең әти-әниңнән дә интервью алганнар, шулар белән э, таныштым. Инде син гади авыл малае, әти-әниң дә эстрада өлкәсенә бер дә якын түгел, дип аңладым инде шулай бит. Э, шулай бер интервьюда син иҗатка керү җиңел булмады дип язгансың. Менә тамашачы алдында танылганчы сиңа нинди сикәлтәле юллар узарга туры килде? Чыннан да нәрсә генә үтергә туры килмәде. Э, Миңа беркайчан да җиңел булмады, җиңел бирелмәде бер нәрсә дә. Мин зур авырлыклар белән генә шушы э, кичүләрне үттем диясем килә. Э, әлбәттә, ул студент елларында инде э, кесәдә бер тиен акча юк дисәң дә була инде. Ә мин әти-әнидән акча алмам беркайчан да. Алар бирсәләр дә, алар теге әллә ни теге Миллионерлар булып яшәмәдек, әмма ләкин тек кешедән ким булып та яшәмәдек. Үзебез эшләп, кешедән калышмыйча, эшләп, тырышып, менә шулай яшәдек һәр вакытта. Ну, шулай да теге аласы килгән әйберләрне гел дә алып булмый торган иде инде. Җир эше көне төн әтинең колхоздан кайтып кермәүләрен күз алдында күрәм, әнинең клубтан кайтып кермәүләрен, кайтып керү белән маллар, Анда гектар-гектар чөгендер, колхоз чөгендерен теге эшләү инде песок өчен җәйве печән, шул ук әни дә, сеңлем дә, мин дә, абый да бөтен гаилә белән тиргә батып, э, эсседә эшләп инде анасын инде ул кыш буе маллар карап, унөч баш мал мәктәптән гөҗегер кайтасың да тиз генә маллар астын карыйсың, анасын э, тренировкаларга китә торган идем инде. Менә шуны күреп, Никадәрдер бер генә яшибез бит. Әти-әнинең дә бу дөньяны әзрәк күреп калсыннар, татып калсыннар, гел теге нәрсәсен аласы килгән әйберне үзләренә түгел безгә алып бирүләре менә шул никадәрдер миңа этәргеч бирде. Мин күтәреләсем килде, кеше буласым килде һәрвакытта да. Һәм инде студент елларында тегендә э, банкетка менә минем курсташларым күберсе банкетларга йөриләр мине чакырмыйлар иде беркайчан да анда банкетка бер мең түлиләр иде микән инде ансы да юк иде инде атнасына бер банкет булса ул зур шатлыгы иде инде ул ике мең әйтик сигезенче еллар э, бик э, теге нитеп яшәмәдек инде шуннан соң нәрсәдер эшли башласаң да, нинди генә эшкә тотынсаң да, җиренә җиткереп эшлим дисәң, акча кирәк. Тегесенә барам дисәң, акча кирәк, мысы кирәк дисәң, акча кирәк. Шулай итеп, э, мин төрле артистларга мөрәҗәгать итә идем, әйтәм, исемле артистларга инде мине дә алыгыз әле, тыңлап карагыз, мин теге күп конкурсларда да җиңү яулаган кеше тегеләр, но бернинди нәтиҗәсе булмады. Тегендә, монда шулай йөреп карадык. Шуннан соң инде мин общежитиедә торганда, инде Уфада сәнгать академиясендә укыганда. Бу зарлану түгел, мине жәлләгез дигән сүз дә түгел. Бу менә нинди юллар аша үз хыялыңны тормышка ашырыр өчен бер теге
стимул. Әйе, күрсеннәр менә ничек Булырга мөмкин. Барыбер, никадәр авыр булса да, үз хыялыңа ирешергә мөмкин. Нинди авырлыклар кичерсәң дә. Бер э, общагада торганда, инде Уфа сәнгать академиясенең общежитиесендә торганда, бер э, минем бар иде бер ноутбук, бер конкурста җиңгән акчага мин ноутбук сатып алдым. Шул ноутбукта Аранжировкалар эшли башладым үземә. Мышка белән генә, анда клавиатура да юк, ни дә юк. Просто мышка белән генә төшереп ноталарны шулай итеп аранжировка эшләдем. Ул җыр инде Сәлам юлыйм сиңа.

Һәм менә шул җырлар белән мин әзер җырлар белән мөрәҗәгать иттем радиоларга һәм инде анда да әйттеләр менә сәлам юллыйм сиңа тыңладылар да бу безнең формат түгел бу җыр үтми тегесе бармый мысы бармый шулай җырлыйлармыни диючеләр дә бик күп булды инде шуңа карамастан тамашачы ишетеп калып, тамашачы күтәреп алды. Күтәреп алды. Әйе, менә мин шуны онытмыйм бер кайчан да. Каян чыкканын онытмыйм. Миңа бер сорау бирәләр журналистлар, ни өчен, ну, курыкмыйсыңмы син сәхнәдән төшәргә? Мин курыкмыйм бер нәрсәдән, чөнки без эшләп үстек. Бүгенге көнгә кадәр Аллага сәламәтлегем бар, туганнарым бар. Шул ук малларны карарга да мин курыкмыйм, уже бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Э, без эшләп үстек эшләп яшибез эшнең кадерен беләбез үзебезнең э, нәтиҗәне күрәбез һәм инде тамашачылар килгән бөтен тамашачыларның да кадерен беләбез һәрвакытта да җиңел булмады әлбәттә әле аңардан соң тыш күпме аяк чалулар күпме э, конкуренция башланулар Алар барсы да бик күп. Аларның турында сөйләп бер эфир генә җитми.
Ришат Семинахар әтиәни гади гаиләдә үстем дидең. Ә менә әтиәнең бүген нәрсә эшли? Абыең бар, синең сеңлең бар. Шулай бит шулар турында да тамашачыларга бу бик тә кызыклы. Әйе. Кыскача гына. Э, мин әтиәнине бер җирдә дәшәтмәскә тырышам. Инде аларның алар эшсез тора алмыйлар. Әти, әти белән әнигә мин өй салдым быелны. Быелны түгел инде, узган елны без анда кердек инде уже. Без гел колхоз өендә яшәдек, моны читеге снимать иткән квартира була инде ул. Хәзер әти әни үзе йортында эшлиләр, бер кайда да эшләтмим. Алар инде оныкларын карыйлар, ул зур эш шулай ук. Абыйның гына өч баласы бар. Өч баласын менә әниләр һәрвакытта да бер-берсен ярдәм итеп торалар инде. Абыйның үзенең автосервисы бар. Үзенең ихата тулы маллары бар. Авылда әни белән бергә, әти-әни белән якында гына шулай эшләп матур дип аталар инде. Сеңлем инде әле бәбәй үстерә. безнең тагын бер зур сөенечебез гаиләбездә. Бүгенге көндә менә шулайрак.
Ришат, тагын бер җырларга әйләнеп кайтыйк. Синең һәрбер җырың тамашачының телендә. Тиз генә аны оты балалар җырлыйлар, егетләр кызларына багышлап җырлыйлар ул җырларны. Гомумән, Каян аласың шундый композицияләр, нинди авторлар белән хезмәттәшлек итәсең, үзең сайлыйсыңмы, менә бу процесс ничек бара гомумән? Нәрсәләргә басым ясыйсың җыр текстын, көен сайлаганда? Ну, хәзер бит инде ватсап теге интернет, җырлар җибәреп торалар, шагыйрьләр, композиторлар. Шулай да теге үземнең яраткан, никадәрдер бер туры килгән, миңа туры килгән композиторлар, шагыйрьләрем бар инде. Шул ук Зифа апаны алыйк. Бик яратам аның иҗатын һәм инде аның җырларын бик яратып башкарам. Алар җырлар күп, но монда әйтеп булмый менә бу җырны килгәндә менә монысы халыкка ошар дип әйтеп булмый. Халыкка нәрсә ошарын берсе дә белми. Аллаһ Тәгалә белә. Шуңа күрә Ходай Тәгалә ризалыгы белән генә без җырларыбызны табабыз диясем килә. Анда мөһим түгел нинди композитор була.
Шулай. Ришат, иҗаттан тыш, гомумән, вакытың каламы шундый тыгыз график белән? Гомумән, синең буш вакытың бармы?
Вакыт, ну, тырышкан кеше таба инде. Мин инде гастрольләрдән кайт, Гастрольдән тыш, концертлардан тыш, музыкадан тыш һәрвакытта да спорт белән шөгыльләнергә яратам. Белмим, ничектер, бәләк чактан ук мәхәббәт спортка бар минем. Әни әйтә инде, 30-га җиттең, һаман туп белән уйнап йөрисең, ди. Ну, башкача мөмкин түгел, сәхнәдә син үзеңне, төс-кыяфәтеңне формада тотарга тиешсең һәрвакытта да. Шуңа күрә мин йөгерергә яратам, волейбол уйнарга яратам, настольный теннис анда. Менә болар минем өчен э, самый основной, мин вакыт булса э, всегда любой момент менә без Чаллыда 5 э, көн буе концерт куйдык һәм шул 5 көн буена без монда гимназиядәге мәктәп балалары белән волейбол уйнадык. Хәзер менә Әлмәткә барабыз, Әлмәттә безне каршы алалар, анда спортзалга барабыз, волейбол уйныйбыз. Менә тырышкан кеше үзенә вакыт булмаса да аны таба инде.
Инстаграм челтәрендә дә син бик актив эш алып барасың, 207 мең подписчигың бар синең анда. Бүген кереп караган идек. Гомумән, үзең алып барасыңмы, администраторларың бармы? Инде күп мөрәҗәгатьләр, сораулар да киләдер, җавап бирәсеңме аларга? Бирәм, бирәм.
Үзем дә алып барырга тырышам. Администраторларыбыз да бар, теге отдельный фото-видеорежиссерларыбыз да тырышалар. Алып барырга, бизәргә инде. Ну шулай да мин үзем бик актив дип әйтмәс идем. Менә шушы якта мин үзем җитешмәләгән ягым бар. Мин бик ул якка актив түгел. Тикток, Инстаграм. Мин мәсәлән берәр эшкә мавыгам икән, студиягә кереп китәм икән, мин Инстаграмны да онытам. Тиктокны да онытам, Ютубны да онытам, шуңа күрә гел бик актив дип әйтә алмыйм үземне ул якта. Сүз уңаена без дә күптән түгел генә менә НТР каналының яңалыклар бүлеге, менә без Түбән Камда инде тамашачыларны көн саен аларга яңалыклар әзерлибез, шулай ук тапшырулар өстендә эшлибез, үзебезнең аккаунтны булдырдык. Син дә безгә язылсаң, без сиңа бик тә рәхмәтле булыр идек. Ярар, ярар. Ришат, менә синең кебек иҗат юлына басарга теләгән, җырларга теләгән яшьләр хәзер бик күп бит инде, шулай бит? Хәзер нинди генә конкурслар юк. Менә шундый яшь егет, кызларга син нинди теләкләр, тәкъдимнәр, фикерләр җиткерер идең?
Эчү белән ул үзе дә үсә. Теге кирәклесен төпләп үстерергә кирәк бит инде. Карап үстерергә кирәк. Без бу сорауга килгәндә безнең менә мин сөйләп уздым бит, мин сәхнәгә менәсе килгән чиракта миңа ярдәм итүчеләр бик күп булмады. Ул теге бөтен колоколларга сугып чыктым, менә мине алыгыз инде төркемегездән. Шулай да бик ашкынып алмадылар. Менә шул вакытта мин үземә сүз бирдем, если мин үзем сәхнәгә менә алам икән, мин үзем арттан тоже яшьләргә, талантлы яшьләргә, җырчы булырга теләгән артистларга ярдәм итәм дип. Безнең беренче проект булды ул Алия Карачурина дигән җырчы. Хәзер э, безнең э, шулай ук лейбл астында Камил Валиев дигән бәләкәй бер малай бар. Камал псевдонимы астында. Әйе, Камал псевдонимы астында.
Без аның белән эшлибез. Һәм инде яшь э, өметле җырчыларга без тагын да мөмкинчелек бирдек. кавер конкурслар оештырабыз һәм шул кавер конкурста без күрәбез кемнең сәләте нинди һәм инде аларга минем белән бер сәхнәдә чыгыш ясарга тамашачыларга халыкка күренергә мөмкинчелек бу иң зур э, мөмкинчелек артист өчен э, күп җырчылар э, аңлап бетермиләр менә моның кадерен алар уйлыйлар ул менә җиңел чыктың күрендің и җырлый да башлыйсың дип юк алай гына түгел һәм чыннан да кадерен белгән Менә шушындый мөмкинчелек биргән яшьләр дә талант кына түгел. Аң уң уй белән дөрес уйлаган менә шушындый яшьләрне без эзлибез. Ришат, безнең студиягә килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Иҗадыңда зурдан-зур